Kia hoki tātou ki te pātai, He aha tēnei mea te whanaungatanga? He aha tēnei mea te hononga? He paihere e hono tahi ai ētahi mea, tangata ki te tangata, tangata ki te taiao, hinengaro ki te tinana. Na, ki te whakaaro koe ki a koe anō, he aha ngā paihere e hono nei i a koe ki tō ao? Ko wai ngā tangata o tō ao? Ka pēnei taku wānanga i a au, ka whakaaro ki ngā whanaunga me ngā hononga i tōku ao. E mārama pai ai te tangata ki ngā mea e rata ana e ia, me matua mōhio te tangata ki a ia anō. Anei ahau, he wahine auaha, he wahine e ngākaunui ana ki te taiao, he wahine whakapono ki ngā atua Māori, he wahine katakata, He wahine hōhonu engari he wahine e rata ana ki ngā benefits o te ao hurihuri hoki. Me whai whakaaro koe ki ngā mea e kaingākau nā koe. Ki te tino mōhio koe ki ngā mea e rata nei koe, ka kite koe i ētahi atu tangata e pērā anō ana. Ka whai hoa koe, ka paiheretia koe ki ētahi atu e kīa ai, ko tō kāhui tērā. Nā, koia te kōrero matua o tēnei akoranga tuatahi, me mātua mōhio koe ki a koe anō me ngā mea pai e rata nei koe. A kāti, me kōrero tātou mō tātou hononga ā-whānau. Ko te whānau te wāhi e ako ai te tangata i te kotahitanga, i te mahi tahi, i te aroha o tētahi ki tētahi, i te tohe hoki o tētahi ki tētahi. Kāore e kore, he maha hoki ngā āhuatanga rerekē o tō whānau. Nē rā! Ki te whakaaro ki a au anō, i ētahi wā, ka boomer rawa ngā whakaaro o ētahi o taku whānau. Arā, he whakaaro nō te ao kōhatu. Me te aha, ka toko ake ēnei momo pātai ki au anō, Nō tēhea reanga Ēnei whakaaro. I pēhea te ao i aua wā rā? E hāngai tonu ana rānei ki te ao o nāianei? E whakapono ana au ki ēnei momo whakaaro. He aha i rerekē ai i ō rātou whakaaro ki ōku? Ahakoa ngā aupikinga me ngā auhekenga o te whānau, ko te mea nui, he nui te aroha o te whānau ki a koe, ā, he nui tō aroha ki a rātou, ahakoa ō rātou whakaaro. Me whai whakaaro tātou. Ki o tātou hoa, koinei te whānau na tātou anō i whiriwhiri. Ehara pea ko te whakapapa te mea e paihere ana i a koe ki a rātou engari ko ngā mea e rata nei koutou te paiherenga. Ki te whakaaro au ki oku hoa, ki tōku kāhui, anei ētahi pātai ka whakaarotia e au i ngā tau kua pahure. Ka whāngai aku hoa i taku mauri ki te pai, ka whai oranga o rātou mauri i a au. Ka hurō taku manawa i taku kitenga atu, he taurite ō mātou whakaaro, ō mātou uaratanga. Ka manaaki rātou i a au, ka manaaki au i a rātou. Ka kōrero pono mai aku hoa ki a au, ka kōrero pono atu au ki a rātou. Ka wero aku hoa i aku whakaaro? Me whakaaro koe ki ngā whakautu o ēnei pātai i a koe ka whakaaro ki ō hoa, otirā ki tō kāhui. Mēnā he kāo te whakautu matua, ehara pea rātou i tō kāhui. Anei taku pātai ki a koe. E rua tekau mā whā ngā haora i te rā, ka whakapaua aua haora rā ki tō waitaha, ki te taha o te tangata ka whakaora i tō mauri, ki te taha rānei o tētahi ka patu haere i tō mauri. Kia huri ake ki ō tātou hoa mahi. Kei te ao hurihuri tātou. Kei te ao o te pūtea. Kāore e kore, kua mahi koe i tētahi wāhi mahi. Ka noho koe ki ō hoa mahi mai i te iwa karaka i te ata tae atu ki te rima karaka i te ahiahi. Mane ki te Praire! Me hoki ki aua pātai anō. Ka whāngai aku hoa mahi i taku mauri ki te pai, ka whai oranga o rātou mauri i a au, ka hurō taku manawa i taku kitenga atu. Ko aua pātai anō rā. Engari, ko te whanaungatanga matua ko tō hononga ki a koe anō. Me pātai i aua pātai mōu anō. Ka whāngai koe i tō mauri ki te pai. Kei te manaaki koe i a koe anō. He pēhea ō whakaaro ki a koe anō? Ka wero koe i ōna whakaaro ake, e mārama ai koe ki ngā tāngata e tika ana hei hoa mōu, hei kāhui mōu, hei tira mōu. Me mōhio koe, me mārama koe, ki a koe anō. Ko te reo te take.